एने सुन ने सपना में भर रात कनिए के देखे छी। कनिए के तो अपन देवता जे छै ने काली मंदिर बड़ी शक्तिमान छै दसमी ललचा गेलै आब कलश स्थापन पड़तै ओकरा जे लए के अभी तब दस दिना पूजा रहै छै अङ्गना घर निपऽ पोछऽ कनिए होइ छै पूजाके ओरियान भरि दसमी साँझ भोर धूप आरती लोग एकदम अनघोल कर ओकरा लाइए टा कहि आबियो कतबो ओकर माय बड़ खेलाड़ि छै बुझली ने कहियो हमरा विदा कए दिअ संग तब जायब हम। विदाई हम करे नहीं एबे कि हमरा अपने ने निक लगे ये ले एक जो। क्षण भूखलो रहे छै ने मैं कनिया अगाड़ी में रहे छै ना हँ हमरा मन होइत रहे छै जे नहिए खा देखते रहिए एकरा कोनो विधि से ओकरा लए कऽ आबिहल आ विदाई तिदाई अगर नहीं कह देलकै मैं तो हम सब फोन करबो चप्पल छो एना कोना नांगने में सुन ने विदाई अगर नहीं कह देते ओकर में कनी झगड़ा छी तो फोन करबो तोरा हम और नहीं क्या दिल के तब नहीं करबो हेते लेकिन तू जिद करियो जेबै त हम ले के जेबै संग हमरा विदा जल्दी करू वही द्वारा हम विदाई नहीं करते रहे छी जा ले केना केना बौक करैत रहै छौ लहरा

माय तऽ ओकर तेहन हे हरी छै जे कहबै छै बेटी रहत ने तऽ कुलाल आ भनसा करै छै आ खाइ छै आ भरि गाम माय टहलबारी दै छै आ एतऽ हमरा काम लेल ढट पड़ै छै घरमे मरै छियै हम कटि खट

बाप रे बाप दोसर रास्ता अहाँके नहि भेटल ओहि दऽ कऽ लग छै तुरते अपन घर चलि जेबै ओहि दुआरे कहैत रहै छी माय का सवेर गरे विदाइ कर ले तऽ विदाइए ने करैत रहै छै तते कान खीज अहाँ करैत रहै छी ने जुलूम ताल छी अब तते हमरा डर होइए जे बुझाइए देह एकदम गमगमा गेल हमरा डर कथी के दे हमो चेठ ना तैयो हाथ पकड़ू ने रुकू ने चल देलिए वह तो घर छी अपन ए साँझ पड़ले नढ़िया तढ़िया भूखे देते यार

चलू ने बजर खसुआ कोन रस्ते लऽ एले तो हमरा रे भैया देखै छियै ने मचान पर काका अखनिए गेलै उठि कऽ अंगना ये जय बजरंग बली जय बजरंग बली

ओहि कतन से ओहि कतन जे ई जे छै से होलमान चालीसा पढ़ऽ लगले ओहि गाछी मे लेकिन होलमान बाबा के सत्य एको बेर देह में नहीं भिड़ल जेना लगे आब दुनू प्राणी का प्राण उनटि जेतै हे गौ ओहि गाछी मे ओहि फुलबाड़ी मे छै गौ मलेछ भूत गौ बड़ी जुआठ गई मैं गौ लोग सब क्या गोड़ा कहलकै गौ एकटा भरि से हमरा विचार से जवाने परेत छै हाँ। आ एकटा बच्चा परेत छै रे रामला कारी खीट खीट एगो क्या आवाज दे दो मैं यह कहलकै ब्रह्मांड उनटा देते पानि तऽ डोलि गेल हेतौ हनुमान चालीसा एकरा होइत रहो जे हनुमान बाबा के चालीसा जब चल एलियो मैं हँ तब कहिए जो सार तोहर मैं खर जितिया पावनि करना रो ई की कहलकै एगो भूत परेतबा कहलक हाँ। ओहि गाछी फुलवारी मे हाँ। बाबू एगो एकटा के जमाने के खा गेल छौ कदर पारा आबैत रहौ खेत से ओहि राति भए गेल ओहि फुलवारी मे खा गेल छौ तोहर बाबू बजै छलू आ ई की बात कहलकै जो एना के कहलकै मैं के ना के करो ये स्थान हर में हर या आवन रहने से ने एक दिन अनानी मैं की कहला से कहलका हां कह छै चित महान बाबा के सतिया कते शक्ति छै बाल बच्चा लोग एही खातिर जितिया करे छै बाल बच्चा ल जे हे जित महान बाबा हमर बाल बच्चा कतौ माना रिहा धन दान है जीत ए महान। जीत महाने बाबा के सतिया से बचलिए तब कहल करे जो सार तोहर माय खरजुतिया केना होइया बच गेली तीन दिन जे लोग सहै छै साहसैत करै छै से अही दुआरे सबे कुछ समय बाल बच्चा के प्राण बचि जाइ छै बाप रे मैं प्राण चल गेलो हमर

आब हम जितिया पाबनि जहिए टाटी पर जेबै तहिए छुटतै हम कहियो ने जितिया पाबनि छोड़बै हमर बेटाके प्राण बचि गेल हमरा पुतोहुओके बचि गेल ओकर माइयो करैत हेतै हँ ससुओ करै छै किए ने जान बचतै हे भगवान एहने सएह रहैए हे जितवाहन बाबा की करबै गो बाबू देखिए गो जे छै कुल्हो लगा देबै